Sodak tu. Eh, ni kata cia nduthi ciahũthĩrirwo gwĩka kampeni arabu rĩu mwecimu abat ahĩtũkagĩra hau gĩcicio kĩ igũrũ Very true. tondũ ndũngĩikara na mũyuthi thĩ ũmũganĩre maũndũ marĩa wĩkĩte na ndũrakũria kĩrĩa nakĩo ũguo nĩguo augire marigĩtwo atĩrĩrĩ mũyuthi to gũka ũmũhe handout ũmũhe mbeca Yeah. nĩ wagĩrĩirwo gũka na kwanjia conversation ya rĩrĩ harĩa mũraiguanĩra kũria kĩrĩa nakĩo Acio atongoria no twende kũmenya Niĩ kwĩ hĩndĩ ndĩyũragia ngeyũria atĩrĩrĩ, atongoria aya-rĩ, maũndũ marĩa mekaga-rĩ, kana some of their agendas-rĩ, ci drive-agwo nĩ kĩĩ? Nĩkũ waikarire thĩ na andũ magĩkwĩra, nĩkũ waikarire thĩ na ayuthi magĩkwĩra ũũ nĩguo tũrenda? Na sorry kana ona ndiũĩ ndĩra apologize kĩĩ, nĩkĩo ũrona,

Nĩ gũkorwo mekaga maũndũ marĩa o marenda gwĩka. Na marenda gũkenia mũnene wao, matirenda gũkenia voters. Kuona nĩ kũrarehwo thĩna mũno nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio. Yes. Tondũ nĩ ũrakora ũgakora kĩndũ gĩgwĩtwo licenses. Mm. Nĩ nyamũ ciĩ na goro mũno mũno mũno goma. Tondũ nginya ũgĩkĩraga sticker hau nja ũroka gũthimĩrwo na mita. Mm. Ũroka kwĩrwo nĩ ya biti cigana. Ũgĩkĩra kĩndũ ndirica-inĩ gĩaku ĩno nĩyo nduka yakwa, nĩ ũrareherwo thĩna. ũkerwo nĩ ũrarĩha HELB, nĩ ũrarĩha takataka, nĩ ũrarĩha kĩ. Na thĩna ũrĩa mũnene ũkoragwo ho na niĩ nĩguo insistaga kuga, thĩna ti kũrĩha tax icio, thĩna nĩ atĩ ona wĩra ũcio mũraruta cirĩhĩrwo mũtiraruta. Ũmenye ithuĩ ta wananchi wĩra witũ ũkoragwo wĩ kwĩrwo atĩrĩrĩ, nĩ tũgwĩka ũũ. no tũtikoragwo na power ya gũbuata wĩra ũcio ũkinyĩte ha contractor ũyũ ũraheirwo wĩra ũyũ ũyũ no nĩ wa ithuĩ ta werũ wa ndeto twĩ haha gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere kwarĩrĩria marĩa mekuo na gũkĩmũmenyithia atĩ eh, tũ- tũrĩ o hamwe Yeah. Ĩĩ, we wĩ o kũrĩa ũrĩ twĩre marĩa ũragerera twĩre county government yanyu yamũpromisire kĩ nĩ kĩ ĩkĩte

Yes. Ga- ũguo nĩguo kanda nyingĩ cia nduthi cireyũria thutha wa gũthura wa heshimiwa Sodak tu. Eh, nĩ- nd- kanda cia nduthi ciahũthĩrirwo gwĩka kampeni arabu rĩu mheshimiwa but ahĩtũkagĩra hau gĩcicio kĩa igũrũ No Na- kwĩ mũndũ kwĩ mũndũ kwĩ mũndũ okay not uh, in a normal scenario. Eh. Nĩ harĩ mũndũ ũngĩkorwo arĩ ndũgũ na mũndũ warũgamaga acoke rĩu amwĩka ũguo acumbuiga rũimbo-inĩ rũu.

we twara nduthira na wimenyereire ndugakihurũke ndukorwo nini na urwo ni muoyo ni ona tiga ona tiga guthurwo mm. tiga guthurwo riu tiga acio mathuragwo magathie eh. he aria maheagwo wira ni aheshimiwa mugatigana eh ni mukora no uraoya uramuhurira thimu ukanjia ku introduce ringi haro eh, eh, ni mwangi wa ngure uria mwathomire nake Ĩĩ no ririkane tũgĩka campaign nawe. Kana ona rĩngĩ nginya nawe ũkorwo nĩ wa heshimiwa, ũkorwo rĩngĩ nginya position, rĩngĩ mũndũ mũratũire nake, rĩngĩ arakĩheo wĩra kũndũ kwĩna mbeca, tondũ ona kaba kwanja ona kaba acio akũheo wĩra tondũ rĩu kwaria ma rĩ, ũhoro wa mũheshimiwa rĩ, no offense na ndirakiuga atĩ mũndũ ũhetwo wĩra nĩ mũheshimiwa. Eh, ndakĩagĩrĩirwo Ndagĩrĩirwo gwĩtĩĩa. but the truth of the matter is ũmenye mĩaka ĩtano no ĩthire wĩkore arĩa wetĩagĩra nĩ mwa- nĩ muonana nao true nĩ hapenaga ũguo na bado mĩaka ĩyo ĩtano no ĩthire mwecimiwa ũcio athiĩ gĩtĩ kĩiga igũrũ mũranwo biũ kana Eh. onake we akorwo athomete Eh. as- a- one opportunity auge nĩ ndĩramenyire ũrĩa wa- ũciaca ũthiaga Eh, na kumanagia na hau rĩ rĩu niĩ no ndũgame na arũgame na athurwo for instance rĩu nĩ ithuĩ ndũkũmenya mũndũ ta ũyũ ũgwĩtwo kagombe rĩ Ĩĩ. kagombe arĩ PA ya mũndũ ũgwĩtwo mm, Moses Kuria Ĩĩ. nona Ĩĩ. eh, na nona nĩ acagũrirwo na agĩthiĩ na agĩtuĩka mũmbunge Ĩĩ. but either way ũrĩa ndĩrageria kuga nĩ rĩrĩ mũtũrĩ ũyũ nĩ ũrĩ dynamics ciaguo Ĩĩ. eh, no wĩtĩĩre mũndũ tondũ we no we wĩ na position rĩngĩ ũrakĩona ta wĩ privileged no mũndũ ũcio ndũĩ harĩa agakorwo rũciũ Ĩĩ. Nĩwona? koguo ona no ũthurwo na wĩ mũmbunge nake mũndũ ũcio agatuĩka ngavana Ĩĩ. kana nake mũndũ ũcio agatuĩka yu- yu- yu- mau- ma- ma- mũtũrĩre ndĩrĩ ti kĩndũ ũngĩhota gũikara ũguo thĩ uge atĩrĩrĩ Ta rĩu he mũndũ wĩrĩga kũnjĩra akanjĩra thirikari ĩmwe yarĩ ya kaunti rĩ itekũgweta yarĩ ya kũrĩ akĩnjĩra he na andũ marĩ etĩi mũno ĩĩ akĩrĩa atũmagĩra statement akauga andũ acio matiĩciragia kwĩ ũndũ ũgoka mage gũkorwo me thirikari-inĩ ĩĩ nĩwona rĩu anjĩra akanjĩra niĩ ndiretĩkia atĩ ũyũ nĩ ũmwe wao ũrandũmĩra message kũnjĩra ndĩmwethere wĩra kũrĩa Na- ngoragwo na hĩndĩ ĩyo nĩwe warĩ koigi nĩwe warĩ kũigua kĩũrĩa njĩraga kanjĩra andũ acio nginya ona barabara matingĩakwehereire Ĩĩ. Ĩĩ, kaũntĩ kũrĩa marĩ rĩ na kũrĩa ũrĩa marutagĩra wĩra rĩ anjĩraga nĩ angĩokire ũguo arũgame bara ũguo ũgeria kũmũrĩa ahonie arege arege nacokere thigaithirwo na thigari cia kaunti ũrĩa cikoragwo cihũrĩte kũu Eh. acire eh, mburi zenyu nini anataka Eh. marĩ na kiburi kĩa igũrũ mũno but uh, several years down the line mũndũ ũcio agakĩnjĩra akanjĩra andũ acio no thaa ici mamũragi makamũrika no mone wĩra wa blogging Eh. Eh. amahe wĩra wa blogging koguo rĩ maũndũ maũndũ nĩ macenjagia eh, tondũ eh, nĩ wendi wa ngai na no ũthiĩ igũrũ na Eh. ũriganĩrwo nĩ andũ tondũ naguo ũndũ ũngĩ niĩ njugaga njugaga atĩrĩrĩ kũriganĩrwo nĩ andũ rĩ gũtikorwo kwĩ wendi wa ũcio ũrariganĩrwo gũkorwo gwĩ kĩrathi kĩrĩa athiĩ Eh. tondũ menya he handũ mũndũ athiaga ũgakora interactions cia cenjia no unless akorwo hena gĩtũmi kĩrĩa kĩrakũnyitithania we nake hagakorwo immediately nĩ eheranio kuma na ngurubu ĩno Ĩĩ. athiĩ he ngurubu ĩno ĩngĩ Ĩĩ. nona ta rĩu we nĩ he mũrata witũ ũ- wĩtagwo Mr. Wagura Wagura Na nĩ- Kariuki, Ĩĩ, SG. Wagura Kariuki bwana SG Ĩĩ. nĩ SG wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mount Mount Kenya Kenya Youth Youth Caucus. Caucus. Ĩĩ. Ĩĩ, andũ arĩa magĩbundithagia mbeũ njĩthĩ ya Mount Kenya ũhoro wa ũciaca na gwĩka Ũkatiba. kĩndũ gĩtagwo katiba Eh, Eh, rĩu ithe ndũkuona mũndũ ta wagura rĩ thaa ici nginya ona akĩaria na tũthimũ ithe ndũraigua kũrĩ arĩa ũraigua akiuga ati nĩahũtĩro Eh. nginya wei harĩ ũguo wei-inĩ nĩ ũraigua nĩ ũraigua arauga ah, maũndũ marĩa maingĩ arauga let me call you in a minute Let me call you in a minute. Eh. Mena- Ibu rĩmwe nĩ- nĩ ateithĩkire Iburahimu ngwĩciria nĩ ateithĩkĩte mbere ya wagura Eh. tondũ Iburahimu nĩ akĩona nĩ maceraga na mũndũ ũgwĩtwo ndĩndĩ Eh. Nĩ a- nĩ mũ- nĩ- marĩ na Oh, gĩkundi yeah, yeah, yeah, yeah. marĩ na gĩkundi gĩetagwo radical Eh. mena andũ ta Dennis Itumbi. itumbĩ karondo Karondo.

ĩtagwo mr paul wagura kariuki Eni. Eh, kĩngo- eh, he hĩndĩ abangĩte tournament kũrĩa kwao Ĩĩ. na abanga rĩ kũrĩa kwao mũiga rĩ tournament ĩyo nĩyokirwo mũno nĩ ayuthi na nginya macici ma county government nĩ mokire. Ake CC wa wa sports na sports. agenda. Ĩĩ, na ndirarikana rĩtwa rĩa mũtumia ũcio ũrĩa etagwo ũcio wa nyĩrĩ Ĩĩ. Ah, na nĩ akĩgeithĩke harĩa rĩ Ĩĩ. Ah, nĩ okire na akiuga kũ-engage yuthi kana kũgĩa na gĩikaro na yuthi nĩ kũgeria kũ, kũ, kũ, ĩtagwo gũkũria kĩrĩa menakĩo Very true. tondũ ndũngĩikara na mũyuthi thĩ ũmũganĩre maũndũ marĩa wĩkĩte na ndũrakũria kĩrĩa enakĩo ũguo nĩguo augire na akiuga ũguo wagura ekĩte rĩ nĩ njĩra ĩmwe ya kwanjia kũgĩa na ndereti na mũyuthi Ĩĩ. Na ngwĩciria eh, county government nyingĩ rĩ kana atongoria aingĩ rĩ hau nĩho marigĩtwo mm. marigĩtwo atĩrĩrĩ mũyuthi to gũka ũmũhe handout ũmũhe mbeca Yeah. nĩ wagĩrĩirwo gũka na kwanjia conversation ya rĩrĩ harĩa mũraiguanĩra kũria kĩrĩa nakĩo ayuthi aya rĩ nĩ makwĩre ithuĩ rĩ eh, tarĩu he program yanjĩtie ya kũrĩhĩra ayuthi driving school Ndiũĩ- ngirika nĩ mp ũrĩkũ wanjĩtie Ndika- nikawanjikå kawanjikå arä na programu ä yo na MP Njuja wa arĩ nĩ wa na- Juja I think nĩ wa Kape O na wa Kape Wakape wa arĩ Kape na- nĩwe wanjĩtie program ĩyo Ĩĩ. eh ũkũrĩhĩra anake driving tondũ anake ingĩ nĩ moĩ gũtwarithia ngari matũraga bara meka magĩra no matirĩ magĩa confidence ya gũthiĩ gwĩka atĩa kũgĩa license anake atwaria nduthi mũndũ aramenya gũtwara nduthi akanjia kũmĩtwara o ũguo atarĩ na license Ĩĩ. nĩ ĩyo yarĩ program njega mũno tondũ hau nĩho mũkwanjia conversation na andũ acio Ĩĩ. nĩ mwĩna skill no tũrenda rĩu tũmĩtue professional very true he ũndũ he mũndũ watwĩrĩte mũthuri mũrata witũ agatwĩra atĩrĩrĩ mm. atĩ thirikari ya kaunti mm. ĩngĩenda kũmenya ũtonga wayo nä cokanä professionals arĩa me thĩinĩ wa kaunti ĩyo okorwo nĩ imwana ciĩkĩte mechanical engineering mm. mamacokanĩrĩrie mm. mamenye county government ĩno yothe rĩ twĩna mechanical engineers magana matano mm. Twĩ na electrical engineers ngiri ithatũ. Twĩ na arugi andũ a catering atandatũ. Ũguo, with that, nĩ mekũhota kũmenya atĩrĩrĩ, ĩ tũkĩheana mawĩra rĩ, tũkũ prioritize andũ aigana aitũ. Bara ya kũna nĩ ĩrakagwo, bara ya kuma harĩa ha Koinange gũikũrũka Kĩrĩrĩ rĩ, nĩ ĩrakagwo. tũngĩraheire i- tũhete andũ aigana wĩra ma engineer ma civil engineer marĩa mathomeire gũkũ not necessarily kũmahe contract arĩ o mũcaina ũcio ũkĩte kũmĩthondeka rĩ mwĩre twĩna anake aitũ anana arĩa tũrenda ũikare nao hau ũmonie ũrĩa ũrutaga wĩra nĩguo gacĩra karĩa ga- karĩa hanyu rĩ ka harĩa hanyu kuma ndumberi gũikũrũka bara ĩrĩa ya kĩanda ĩrĩa ya gũthiĩ Ra- rabai rabai eh, gũthiĩ- rĩabai rĩabai eh. ya gũikũrũka rĩabai rĩ anake aya anana rĩ nĩo makanyitithanio maheo gabara kau na ũigĩrĩrĩki wao na ũruti wa wĩra ũgathiĩ wĩkĩte atĩa Eh, ũroretwo nĩ kaũntĩ kana ũroretwo nĩ thirikari nginya magakinyanĩra andũ mangĩheo bara nene no rĩu angĩkorwo marĩheagwo wĩra wa moko Eh, contract agĩũka arerwo nĩ tũgũkũhe imwana magana merĩ andũ a moko gũtirĩ hĩndĩ andũ aya magakũra gũtirĩ hĩndĩ magakinyanĩra harĩa mabatiĩ gũkorwo koguo kũgĩa conversation na mũyui no nginya wambe ũmenye ena kĩ Ũka- ngwĩciria unfortunately ũrĩa gwekĩkire rĩ Yes. nĩ gwekĩkire atĩ thirikari either kana ona nginya ateti kana wari horo wa thirikari ya county kana nginya ĩrĩa ya national mm. nĩ marengire gwĩkĩra atĩ he ũndũ mũyuthi angĩka yes. i think that is one thing that we, we need to admit mm. tondũ thirikari rĩ ĩkorwo yũĩ nginya ona ta rĩu nginya ona ĩrĩa gwekagwo ithurano eh, gwatũrire kũheana gwa genders amwe manifesto-inĩ ciao mm-hmm. maihũragia ũhoro wa yuthi

wathiĩ nginya ona county government the same mawĩra nginya ũguo arauga Ĩĩ. tiga yuthi mathiĩ macokanĩrĩrio harĩa atĩ nĩ mũthenya wa, wa youth day Ĩĩ. moke hau makenio macoke merwo raini maheo mũndũ magana matatũ matatũ mone bĩa Na maheo gũtirĩ irio. mũndũ ũgaikara thĩ na yuthi marie eh, conversation ĩngĩkũria county ĩngĩkũria constitution kana ĩngĩkũria bũrũri He mũthuri wĩtagwo Professor Kagwanja mm. hende twarĩ na gĩikaro nake ihinda mm-hmm. ithiangu mm. around 2020 hau mm. anjĩrire thĩna ũrĩa ũkoragwo mwĩho mũnene wa mũyuthi rĩ mm. nĩ atĩ e, mwanasiasa nĩwe wĩciragia kĩrĩa yuthi ĩrenda mm. no ti yuthi ĩmwĩraga kĩrĩa ĩrenda mm. that way ũkuona nginya ta hĩndĩ ĩno ya finance bill mm. yuthi nĩyo ĩrokire ĩrauga ithuĩ tũtirenda nyamũ ĩyo Ĩĩ. no thirikari ĩyo ĩgĩciria ĩreciragia atĩa Mm, atĩ nyamũ ĩrĩ sawa. tweherie ĩni na tweherie taxation ya content creation rĩ youth nĩguo Nĩ marenda mahorera, Ĩĩ, no ũguo tiguo marenda actually ona tiga finance bill ĩno ngwĩciria mwaki ũrathire thĩ rĩ kana ũrugarĩ ũcio wa maandamano ũrathire thĩ rĩ hararĩ na whole conversation around it ya rĩrĩ youth rĩ makorwo makiengagwo maũndũ-inĩ maya ma thirikari tũtirenda gũcagũrĩrwo representative ũmwe aikarage hau yeah ona Tũrĩ- that makes sense actually Ĩ, tũrenda rĩrĩ tondũ guoko gwa thirikari gũtuĩkaga nĩ kũnene rĩ ũguo gwĩ kũnene rĩ nĩ kũraihe nginya matũ ma thirikari maraihe o ũguo ma- maitho mao manenehe o ũguo moke mamenye atĩrĩrĩ mũyuthi ũyũ wĩ grassroot rĩ arenda atĩa Very true. whether nä baraza megwä ka meke tå meke å ndå wa kuoya information iyo ina gå kå Tarĩu nĩ ona nginya kwa hĩndĩ ndĩratũire ndĩyũragia kĩũria kĩu ngĩyũria atĩrĩrĩ thũ ona gĩtirĩ gĩathira na no wega rĩngĩ ona nginya ona arĩa maragĩtwĩrorera no matũkomentire kana ona acio atongoria no twende kũmenya Eh. niĩ kwĩ hĩndĩ ndĩyũragia ngeyũria atĩrĩrĩ atongoria aya rĩ Maũndũ marĩa mekaga rĩ, kana some of their agendas rĩ, ci-drive-agwo nĩ kĩĩ? Mũndũ tondũ nĩoka nĩauga ngwambĩrĩria kũmwakĩra manyũmba rĩ, Yes. mũndũ tondũ nĩoka nĩauga ndĩrenda kũmwĩkĩrĩra maĩ rĩ, mũndũ tondũ nĩoka auga ndĩrenda kũmũhe ng'ombe rĩ, mũndũ tondũ nĩoka nĩauga ndĩrenda kũmũhe mĩrĩo rĩ, mũndũ tondũ nĩoka auga ngũmũhe eh, helmet cia nduthi rĩ, mũndũ Ĩĩ. tondũ nĩoka auga ngũmũhe eh, macini cia car wash rĩ, nĩkũ waikarire thĩ na andũ magĩkwĩra nĩ kũikarire thĩ na ayuthi magĩkwĩra ũũ nĩguo tũrenda Tũ- tũrenda macini cia ndu- cia car wash. Cia car wash. Eh, Nĩ kũmũikarire thĩ na andũ andũ aikari a Kiambu magĩkwĩra ithuĩ gavana ithuĩ tũrenda ũtũheage ngũrwe kana ũtũheage ng'ombe Tũcui, eh. Ithuĩ ũtũhe tũcui nĩ kwaikarire tondũ at the end of the day gũkorwo ũgakora rĩrĩ mathĩna ma mũndũ ũyũ timo ma mũndũ ũyũ True, ũngĩ true. koguo nĩ ũgũthiĩ ũndũ ũngĩ generalize uge atĩrĩrĩ niĩ kumanagia na rĩu eh, tondũ nĩ mwandua ngavana kĩndũ kĩrĩa gwĩka kwambia kũmũhe ng'ombe inyuothe o mũndũ o mũndũ ndĩmũhe ng'ombe nake nginya matirĩ gwa kũrĩithĩria Eh. nona ndũngĩũkĩra forum no hoya wambie kuga atĩ rĩu nĩgetha nyite ayuthi ayuthi othe ndĩrĩmaheaga indo fulani ndĩrĩmaheaga mũndũ nduthi na mũndũ herometi na mũbira na mũndũ wa na ĩ na mĩbira Ĩ, andũ andũ arĩa matoĩ gũtwara nduthi-rĩ wa maikakũ kana ona arĩa matarenda wĩra ũcio arĩa wa nduthi. matarenda rĩ Ĩ. na nginya ona ya nduthi rĩ kwĩ mũndũ ndonire akiuga akiuga atĩrĩrĩ wathiĩ kũhe mũndũ herometi na mũndũ ũcio ena nduthi Ĩ. mũndũ ũcio rĩngĩ nĩ agũrĩte herometi yake to ũru gũgĩcenjanagia ĩ. but Angĩkorwo mũndũ ũcio mwathire mũikare thĩ nake ũmũũrie atĩrĩrĩ, mm. inyuĩ mũrĩ atwari a nduthi-rĩ, nĩ atĩa mũngĩenda ndĩmũteithie? Nĩ kĩĩ kĩramũgia? Kwĩra tũteithie kũ register sacco itũ, tũthondekere bara fulani, mm. tũthondekere darasa fulani. Nĩ tondũ andũ acio nĩ ũkora makwĩre makwĩre atĩrĩrĩ, ithuĩ mm. tũrenda tũteithie gũthondeka sacco, then sacco ĩno tarĩu he kĩama kĩa nduthi ndaiguĩte gĩkoragwo haha haha Gĩthũrai. ti gĩthũrai Eh. gĩthũrai ũkĩingĩra na hau thĩinĩ rĩ Eh, gwĩtagwo Mwĩhoko. atĩa na kũrĩa mwena ũyũ ũngĩ mwena ũyũ wa wa wa wa ũgĩthiĩ wĩ harĩa roasters rĩ wĩingĩre na kũu thĩinĩ gwĩtagwo atĩa Thome. garden garden estate atĩ eh, ngwĩciria andũ acio nĩ agĩthũrai acio boda boda nĩ agĩthũrai ĩhĩ Eh. nĩ arĩrĩ nĩ ana harĩa eh, gwĩtagwo atĩa garden estate na kũrĩa mirema

Atĩ ũraigua marauga anga marenda anga kũgũra anga mũgũnda kũ, atĩ mũgũnda ũcio tondũ magũra wĩ mũnene nĩ- nĩ mekwenderio wega, macoke matinanie. Rĩu we rĩ, wĩ mũmbunge kana wĩ women rep kana wĩ ngavana rĩ, gĩtũmi kĩa ũhe mũndũ ũyũ nduthi kana nga- ũrona andũ aya helmet marabatara rĩ, reflector Yes, Eh, no mũndũ ũcio akiri-inĩ ciake nĩ arona atĩrĩrĩ onokorwo no ngiri ikũmi ũgũtũheaga ĩ rehe tũcikie haha Tũcikie sacco-inĩ sacco-inĩ. ĩ, rehe tũcikie akaunti-inĩ itũ ĩ Nĩgetha ciĩke atĩa? Ciĩtĩkĩre mbeca ici ciarĩ na citũteithie gũachieve our goal. Ĩĩ, gũkinyanĩria No kĩoneki. nĩũrũmanĩrĩra ndoro ũguo ũgathiĩ ũkamahe ũkamahe kĩrĩa rĩ ũkamahe em, kĩndũ gĩgwĩtwo reflectors na by the way kwĩ hĩndĩ gĩtiribũ eh, gĩa campaign andũ aingĩ mũno maugire makiuga andũ a nduthi maugire makiuga matigũcoka gwĩkĩra ah, hel- ah, reflectors cia wanasiasa ĩĩ ona mabatiĩ na ũngĩtĩ- ũngĩenda kuona bũrũri nĩ ũracenjia ona thaa ici nĩ hinya mũno one mũndũ na reflector gũkũ nja ya mwanasiasa Ĩĩ. reflector ona iria ũngĩona nyingĩ nĩ cia mawĩra nĩ Na ũkuona cia ya makambuni, Maono Lads, ĩĩ. nĩ ũkuona ya kĩ tondũ rĩrĩ Mm. Mm. tondå rä rä maundu ni macenjirie eh. andu aya ni mathire magikinya handu makiona atiri ithu mm-hmm. mutigu tukuaga na ringi eh. ni ndu kuhe reflect ati ni getha ngwendie eh. tondu nao andu aya ni makinyire handu magihana ka mamenyeririe andu ati kila kitu mm-hmm. no nginya wikire mbica yaku mm. ndani ki kana niki no nginya wikire mbica yaku ni Ah, ngwĩciria okay, politics kũringana na ũrĩa ciracĩpwo nĩ Gen Z- nĩ Gen Z rĩ nĩ cigũcenjia mũno na o ta ũrĩa ndĩrakwĩrĩte ihinda rĩrĩa tũreriganĩte haha mĩtambo-inĩ nĩ atĩ mwanasiasa arĩhoyaga wĩra ta mũndũ wa kawaida na mwanasiasa arĩthuragwo nĩ ũndũ wa agenda ciake na manifesto ta rĩu thaa ici tũkĩrora thirikari ĩrĩa ĩho ndĩathurirwo nĩ ũndũ wa agenda nyingĩ yathurirwo nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩ egemeire mwena wa ũkristiano mũno mm. na nĩ yanjĩtie kũ invest ũhoro wa makanitha tene mm. ndĩathurirwo nĩ ũndũ wa agenda mm. na angĩkorwo nĩ agenda mm -hmm. e, ngwĩciria onao matirĩ hakuhĩ na kwa chief kĩrĩa meranĩire mm. tondũ he indo mahe maigaĩte ũhoro wa free wifi e, public places-inĩ mm. makauga ũhoro wa He kĩndũ augĩte na ngĩona mũndũ akiuga atĩ icio ciarĩ njamba. Mm. He ũndũ he ũndũ ũhoro wa thitima kũgwa bei. Hawa mama mboga hawa. Eh, ũhoro wa thitima kũgwa bei. Mm. Eh, ũhoro wa gas. Nĩ ũrikana tũ gas twarĩ tũgũraga magana matandatũ. Eh. eh. Rĩu maũndũ mau mothe ũgakora mm. rĩrĩ mm. ageragia gũkenia certain groups. Ta rĩu akiuga ũhoro wa gas nĩ atumia endaga gũkenia. akiuga ũhoro wa wifi endaga gũkenia yuthi Yuthi, na eh, Gen Z eh. akiuga ũhoro wa thitima ngwĩci endaga kũ- kũ- kũ- Kũkenia gũkenia athuri. ene- ene industries na ene iganda ene iganda nĩ athuri ona bado no tũkĩhinyagĩrĩrio na arĩa tũtakĩrĩ na iganda nĩ ũndũ wa tokeni Eh, ni. koguo nĩ twendaga ona ithuĩ cigwe koguo nĩ wona makorwo na maũndũ maingĩ very scattered maũndũ matara ta rĩu eh, mũndũ ta obama rĩrĩa athurirwo rĩ athurirwo na agenda ĩmwe ĩrĩa augagĩrĩ nĩ kũrehe obama kia mm. nä kå rehe eh, a working health system mm -hmm a working health system na iri oho nginya tha ici mm. ona president uria wacokire akingira thutha wake no yo athire nayo na mbere mm. no uke no micenjie ritwa mm. umite okorwo ni twa ruto ni akiuma tumicenjie ritwa tumite uria wakingira hindi yo tuge wa wa wa eta wate arugamaga Wajakoya. maure No, ĩ, kana Maure. wajakoya kia Eh. Ĩ, no tũmĩcenjie rĩtwa no it does not change the fact that Mm, nĩwe wokire nayo na nĩ watigire system ĩraruta wĩra mm. no ta rĩu he nyamũ eh, first lady eh, anjĩtie etagwo beyond Beyond zero zero.

nĩ aragĩa mwana handũ ha gũtinda akĩoya savings ciake ciothe agacitwara maternity rĩ eh, thirikari nĩ ĩkũmũrũgamĩrĩra and it was a very good thing ona thaa ici nĩ kaũndũ kega mũno rĩu nona tũũndũ ta tũu kaũndũ gaka introduce so na gaka outlive the government of the day tondũ thikũ ici maũndũ maingĩ marekwo marekwo mena motive ya kũmũsustain ta rĩu eh, affordable housing rĩ ti njũru no ti njega

Nĩ tũkũmateithia mamente ayuthi aya ũndũ makĩrĩkia gwaka affordable housing ici no mahĩtũkio nĩ body ĩrĩa regulataga engineers kana contractors mahĩtũkio na maheo marũa tondũ nĩ ma serve under kĩ under engineer ũyũ mũnene no gũcaini agacaini auge this one and this one is qualified koguo by the time affordable housing ya kũndũ ta makenji kũrĩa mũrang'a ĩrathira twĩ na engineers a mũrang'a atano contractors atano certified na makaapuruvwo nĩ thirikari Nĩ tondũ nĩ maru practicire wĩra ũcio no rĩu tũgũka tũke tũrute twenje mĩtaro twambatie mahiga at the end of the day hatirĩ kĩndũ mũyuthi ũcio ateithĩka no nakĩo. mbeca arona no bado in the future rĩ thirikari ĩno ndĩkahota kũmũhe wĩra ũcio na nĩ mbeca nginya rĩrĩ nĩ mbeca citangĩmũteithia na njĩra nene

term solution Ĩĩ. ũretha solution yao ya thaa ici nĩgetha mũyuthi ũcio one gĩa kũrĩa no mũyuthi ũcio ndanateithĩka na nĩkĩo iguire ngĩkũria atĩrĩrĩ some of these projects niĩ nĩ ndigwo mũno ngarigwo atĩrĩrĩ thirikari wanasiasa mũndũ akĩ implement rĩ hihi akoragwo consulted nĩ gũkorwo na public participation ĩ tondũ rĩrĩa gwĩkirwo ũguo akauga niĩ ndathurwo MP the next thing tũkaigua atĩ atĩ niĩ ndĩ ta Judith ndĩrenda rĩu kwambĩrĩria wiki ĩno ĩroka nyama citirĩrutagwo gũkũ mũtareheirwo mũrĩrĩa mũndũ kiro kiro kiro kiro nĩwona cicoke citwarwo nairobi Ĩĩ, nĩguo nyama icio coke citwarwo nairobi rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ nĩ ma wĩ mũtongoria mheshimiwa judif no iga tũrĩe nyama no no ũkorwo na nginya ona tigo nyama ĩyo nginya mũtu tũtirĩ no ũkorwo na wiki ĩyo yothe gũtikĩrĩ kĩ- ona kaba ũnengere mbeca icio cia kuoya na wakũrĩa nyama kiro inya Eh. ngũre mĩtu ĩigana ona no na horo wa nyeri ndĩethere niĩ nĩ ndigagwo mũno na horo ũcio nĩ ũhoro ndĩenda kwera wamenye atĩrĩrĩ mwana siasa ũgĩkinya gũikara thĩ kuga tondũ i feel like it is this is this is it, it, it should be discussed by more than andũ acio wĩ na waku a office atĩ nĩ mũraikarire thĩ na andũ tũ strategizaga nao andũ ikũmi andũ twendi Eh. acio ti aiganu a kũ decide ta rĩu kĩambu nĩ kũndũ kũnene mũno kuga atĩ atĩ atĩ andũ a- a- a igana ona akarũngwo a thang'wa nĩo mandicidi ũrĩa gũgwĩkwo andũ Ĩĩ. igana ona wa mũratha nĩo mandicidi ũrĩa gũgwĩkwo andũ igana ona wa matangi nĩo mandicidi ũrĩa gũgwĩkwo Ĩĩ. kiambu nĩ nene mũno nĩ ĩrabatara rĩrĩ mũthiĩ mũmenye mathĩna ma andũ a rĩmuru mwambate mũmenye mathĩna ma andũ a gĩthũngũri Ĩĩ. ũikũrũke ũmenye mathĩna ma andũ a kabete ũguo ũguo nginya njunja na thĩka na kũrĩa kũngĩ guothe nĩgetha ũkiuga atĩ watwara watwara solution rĩ na nĩkĩo ũrona na sorry kana ona ndi- ona ndiwe ndira apologize ki niki orona tha ici andu othe makiuga oneke atia no agathie Eh, waikaigua waigua wathie handu ii nayo mutongoria fulani arutite oneke atia no akainuka tondu andu mararigwo makayona atiri wira uria othe uraruta ni wira wa wa wana taru taru taru ndirathiite njucafa

Ũkaigua andũ aya marakena nĩ rĩrĩ, tondũ mũndũ ũcio aramathondekithĩria kĩrĩa o marenda. Ĩĩ. Athiĩ kũrĩ o kana rĩngĩ araiguire mathĩna ma mũingĩ, ahatwara solution. Either kana nĩ mbeca aheo nĩ wa matangi tondũ ngũgĩciria ma ma MCA marutaga wĩra hand Na to hand county- na na na county governor. government, ĩĩ. Eh, governor agĩtĩkĩra kũmathondekithĩria barabara. No nĩndĩraiguire ũhoro ũcio wakenia mũingĩ mũno nginya ndĩrauga atĩrĩ, ĩ korwo nĩguo atongoria mekaga, ĩ korwo Ĩĩ. atongoria mathikagĩrĩria ũrĩa mũingĩ ũrenda makamekĩra, mũndũ no atũre gĩturwa-inĩ kĩu. no rĩu gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmi nginya 2027 ingĩ makainũka arĩa makainũka nĩ gũkorwo mekaga maũndũ marĩa o marenda gwĩka na marenda gũkenia mũnene wao Eh. matirenda gũkenia voters yes Uh, of which bado ngwĩciria ona president agĩbĩraga rĩ kana mp agĩbĩraga kana gavana agĩbĩraga rĩ arabĩrwo arabĩrwo nĩ andũ arĩa igĩte ground Eh. ta rĩu ma mca magĩrĩirwo gũkorwo me maitho na matũ ma ngavana Ngiraũndi atĩ MCA nĩ arathiĩ akamenya he ndaraca ya gwakwa ĩrakuirwo nĩ mbura- nĩ mbura ya munĩko Eh. koguo ĩno nĩyo ngũthiĩ gũtwarĩra ngavana na no nginya amĩkĩre Eh. ngavana ũmenye scorecard ya MCA ya bata ya ngavana nĩ ya bata tondũ ndigwĩciria he ũndũ MCA angĩũka kũ launch kĩndũ ngavana atarĩ ho Very true. na gĩ- gĩ- gĩekwo wega hena itũra rĩ gwakwa rĩtarĩ thitima reke njarie na ngavana

Eh, Ma MP PA. MP matirĩ tondũ rĩu MP kĩrĩa ĩkĩte rĩ MP akorwo na PA na MP nĩ akoragwo na team ya CDF Ya CDF, Nona? manager na Eh, kĩ- manager na chairman na rĩu board ya CDF ĩyo nĩyo ĩteithagia maita maingĩ kũ make sure nĩ mahota kũruta wĩra the same eh, na women women rep nĩ harĩ andũ maheagwo ndiĩ metagwo atĩa ndingĩkorwo no metagwo admin Eh. no nĩ ũkoraga "Ka- eh, cia workers call ci cia constituency level ũkaigua he mũndũ ũrũgamĩrĩire constituency ya Kiambu he mũndũ ũrũgamĩrĩire constituency ya Limuru ũguo ũguo ũguo Ĩĩ. ũguo rĩu acio nĩo magĩrĩirwo kũmateithia Acio nĩo- kũmakinyĩria ũhoro no rĩu maita Yes. maingĩ rĩ ona acio maheagwo mawĩra no metĩ- korwo no metĩkĩre kuga rĩ atongoria aingĩ makorwo mekoigĩte ũteragwo mathiaga kũrĩa kũmwĩra ũrĩa niĩ ndĩrenda gwĩka ti inyuĩ mũke mũnjĩre ũrĩa mũrenda twĩke Ĩĩ, nĩ ndĩrenda Ĩĩ. Limuru- Limuru tũgoka mũthenya fulani na tũgoka gwĩka ũna nona ti akũrie ũmwĩre ũrĩa arenda Eh. rĩu ũ- rĩu ũcio nĩguo thĩna tondũ andũ aya matiĩrĩka he mũndũ nginya ndĩraiguire akiuga eh, kanyoni gakwa wĩhithahithe akaiga atĩ atĩ kwĩ mũtongoria ũmwe mũnene mũno bũrũri ũyũ wa kenya ũterĩkaga Ĩĩ. ndatarĩkaga wathiĩ kũmwĩra agakwĩra acacaca nĩ nĩngũkwĩra ũrĩa tũgwĩka ĩni nĩkũkwĩra ũrĩa kũratuĩka nginya ministry nĩ mũndũ ũngĩkũhe nginya nginya gĩturwa na Ĩĩ. ũthure tha ici no gũtirĩ ũndũ ũkamwĩra Ĩĩ. ũiguaga nginya ona maũndũ marekwo kũu we ũtoĩ ũhana flower girl o ũguo ke he- he- he he structure yarĩ ho tene ya mũndũ arĩkia form 4 mũyuthi arĩkia form 4 Yeah. kamũira ũingĩrĩte university ũkamba kũingĩra NYS ngwĩciria yarĩ kĩndũ mĩeri ĩnana or if not 6 ũgathiĩ kũu nĩguo ũ- ũequipwo na skill Eh, atĩ ona wĩ kũrĩa university ũgĩthomera kosi kosi ĩrĩa ũrathomera rĩ no ũthiĩ ũka practice skill ĩyo na kũu nja na ũngĩkaremwo nĩ gũthiĩ university no ũthiĩ wĩke atĩa ũhũthĩre skill skill ĩyo ĩrĩa wathomire Ĩĩ. na nĩkĩo nĩ- na nĩ- ona- ngwĩciria ndakwĩrĩte ũhoro ũyũ na nĩ twarĩtie na eh, professor kagwanja a while back hindi endaga kurugama senator by the way nĩ endaga kurugama senator muranga Eh. akioya kiama kiria gitabatie Eh, na ndarĩ very positive nĩ angĩaingĩrire mm, eh, ngamwĩra handũ handũ aya a nys kũgraduataga mm, magacoka magathiĩ mĩciĩ kwanjia gwetha wĩra rĩ kaĩ matangĩtũmagwo field magoka okorwo nĩ itũra rĩrĩa rĩa nyuria mĩrĩthũ Eh. harĩa ndeia Eh. agoka kana kũrĩa kwanyu ndumberi Eh. agoka ndumberi akoya ayuthi Mm. agatraini andũ mũndũ ũyũ athomeire o makanika wa nduthi kũrĩa kwa NYS athomeire mĩaka ĩyo ĩrĩ Eh. nĩ oke ndeia oe ayuthi angĩ ikũmi Eh. nĩ amatraini Mm. nĩ arĩhagwo nĩ thirikari ta mwarimũ onokorwo to thukuru-inĩ megũthiĩ ona nĩ mathiĩ kanitha-inĩ nĩ kwanĩrĩrwo kanitha-inĩ training ya ũrugi ĩkanjia date fulani Ĩĩ. training ya ũrĩmi ĩkanjia date fulani mwarimũ ũcio wa NYS nĩ atũmwo kũu Mm. thirikari nĩ njũĩ ndĩngĩhota kũmarĩha mũno ihinda inene kosi ĩyo nĩ ĩthiĩ mĩeri ĩtano kana ona ĩtandatũ Mhm.

magĩrĩirwo gwĩkagwo makaingĩrio ga system-inĩ fulani transition hiyo yawe gakorwo ni ta 100% ii nĩ ta 100% mm. na angĩkorwo NYS ndĩkũhota eh, gu- gu- gũkorwo na system ya kũ recruit andũ aya na kũmaiga ũndũ mangĩkorwo me sustainable mm. ĩtige kuoya andũ aingĩ mm. tondũ hatirĩ bata andũ aingĩ maingĩre NYS na hatirĩ ũndũ ĩrekĩra andũ nĩ nĩguo ũraigua andũ nĩ moyo atĩ nĩ tũkoya ma ayuthi ngiri inya mm. ngiri inya ũramoya meke atĩa mm. na nys e, wa train wo skill ũgũcoka ũrekererio na gũkũ bara mm. weterere ũthiĩ ũkagerie bahati yaku ya gũkoywo kĩ mũjeci mm. if not eh, if, eh, if not that ĩtuĩke wathi kwa nys wĩ guaranteed nĩ ũkaingĩra kĩ discipline eh, forces tondũ hatirĩ bata atĩ we wathiĩ nys mĩaka ĩrĩ mm.

By them kũ train andũ na gũkũ bara eh. ĩramaanisha thirikari nĩ ĩkũhota gũ track down andũ arĩa maratuĩka skilled na eh. skill fulani na mawĩra marĩa mothe thirikari ĩraruta rĩ nĩ ĩkũhota gũ consider andũ aya eh. yarĩ yarĩ a very good idea mm. na nĩ ndonaga tarĩ idea ĩngĩ work mm. okay matters implementation no irehe thĩna nĩ ũndũ wa different levels of government nĩ ũndũ wa national government na county government mm. na kũrigwo nũ rĩ marĩhaga but Ĩngĩ- ĩngĩhota gũikarĩrwo thĩ nĩ a- nĩ a- nĩ ataaramu a thirikari no mahote kũmĩ- kũmĩ-redesign kũ-redesign ke- eh, NYS kana ma-redesign eh, eh, ũrĩa mangĩhota kũ-equip citizens na skills Very true. Eh, tondũ ona ta thaa ici rĩ kwĩna 100% eh, ĩtagwo nĩ absorption kana nĩ kĩndũ ya kuma form 4 mũgathiĩ 100% high school University. Eh. high school mũgacoka mũgathiĩ rĩu university na tertiary level na kĩ icio ĩyo ĩna 100% no rĩu he haha hegũka ha job market ndĩkoragwo na 100% transition ĩngĩkorwo na 100% absorption kenya ĩngĩkorwo ĩ bũrũri wĩ- wĩ mbere mũno ona andũ matingĩranegera nĩ kũrĩhwo tax Mũno, kũrĩhi- mũno. kũrĩhio tax no rĩu ũrakora Yes, nĩ tuoya andũ aingĩ, no andũ aya aingĩ tũtiũĩ tũgwĩka atĩa na- nao. Ũmenye akĩrĩ gũtuĩka ũgatuĩka uh, gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩratũmaga it was predicted mm. kana it was predictable Eh. ũhoro wa yuthi a Kenya nĩ magakinya handũ ĩke ũguo marekire Eh. nĩ gĩtũmi kĩu waiga mm. tondũ nginya ona gũthomithia tũrathomithia andũ tũtoĩ kũrĩa tũkamatwara which Ĩni. means mwathomithia andũ magĩa ũgĩ no macoka makorwo maikarĩte oro ũguo rĩu andũ acio nĩ arĩa ũraiga eh, no ndũ- bitterness ĩra build. Eh, nĩ na andũ acio Eh. tu ndũkũhota kũmaiguithia Eh. na ngũciona nginya na gĩtũmi kĩnene gĩa ah, education system ya Kenya ĩcenjio kĩarĩ kĩu

ya arimũ mm. a junior secondary mm, rĩu ũgakorwo ũgakora atĩrĩrĩ kwĩna a lot of issues tũkĩaria ũhoro wa gĩthomo kenya mm. na structures na maundu ma mothe makuga ati ciana citu tondu ni ciarikia form 4 ri ciana citu tondu ni ciarikia a certain level of education ri mm-hmm. ha hangi marathii ri nĩ tũkũhota kũmoya marĩ othe yes nona kana Eh. mwana ũyũ nĩ tu- tuge ũrĩa kũratũire atĩ ciana ciarĩkia class 8 system terĩ ithuĩ twathomire ciana ciarĩkia class 8 by the time twaika nĩ gũthiĩ form 4 eh, 20 ya ciana ici ciatigwo nja Ĩĩ. citoĩkaine kũrĩa igũthiĩ yes ciana ici ciingĩra high school nacio ciga nĩ gũthiĩ ma university mm -hmm. another maybe 30% kana yo 20% yatigwo nja mm. rĩu gakora gakora tũrathiĩ tũgĩtigaga ma, ma, ma, macigo macigo mm. macigo na atĩ nginya ona mũico mũico nginya onaya mathiĩ university mm. ũgakora ningĩ hakinya nĩ kuona mawĩra mm -hmm. ningĩ 20% nĩyo yona wĩra rä u akorwo gä thomo gä kä gä othe gä athomirwo nä andå nä å ndå wa 20 na mwathomithirie andå othe nĩwona na Eh. gĩthomo gitũ gĩgĩkĩrĩra ũhoro wa gwetha wĩra mũno Mm. gũkĩra gũthondeka mawĩra Ĩĩ. koguo maya nĩ maũndũ magĩrĩirwo makinyio maikarĩrwo thĩ na marorwo na njĩra nene mũno mũno mũno mũno tondũ interest cia, cia kenya rĩ to ũhoro wa kwĩragwo tutabanya Ĩĩ, nĩ tũrenda action ĩyo nĩ action Ĩĩ. na action ĩno nĩ ya kuga atĩrĩrĩ atĩ president ithe ndũingĩra hau

tũkĩuga hau iga ciana ici cia irĩtu nĩ ciratukwo mũno na hau ningĩ tũkĩgĩa gap Eh. ningĩ ihĩ nacio cikĩ- cikĩ- cikĩ- kana mwana wa kahĩ nake akeherera Agĩtiganĩrio. nona Eh. no mwa- mũ- president ũcio nĩonanĩtie atĩrĩrĩ kwĩna interest ta rĩu president ũyũ wĩkuo tha ici rĩ ndigwĩciria nĩ ndaigua akĩaria ũhoro wa gĩthomo itakĩũĩ kana nĩ interest atakorwo nayo yakĩo kana nĩkĩ tondũ niĩ aciumaga ngaiga kwanja ũguo kwagĩire na ũhoro wa CBC rĩ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo na president nginya ũraikara akĩa ndĩtaga andũ mm. ta kamera maya nĩmo mathĩna marĩa tũragera na cbc mm. so far tũkinyĩte haha so far tũrorete haha tondũ nginya he handũ hakinyĩte mm. eh, some of the stakeholders thĩinĩ wa thirikari makambia kuga cbc ihinda rĩao rĩtiakinyĩte mm. nyamũ nĩ implementirwo na ihenya eh. andũ ta etagwo soson wilson soson wilson ũcio rĩ eh. Hakinya handũ ona ngwĩciria ara- agaga kwaria thaa ici tondũ akĩrĩ mwena wa mũtongoria wa bũrũri Ĩĩ. we nĩ akinyĩte handũ nginya akahũrana na nyamũ ĩyo na njĩra nene mũno so nĩ- nĩ nĩ twa expectaga kũigua rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri agĩ take interest fulani o ũrĩa ũkugĩte atĩrĩrĩ mũtongoria wa bũrũri oe gacĩra kamwe Ĩĩ. athiĩ nako atĩ nginya kaba tugage atĩrĩrĩ angĩkorwo he kĩndũ gĩacenjirie hĩndĩ yaku Nĩ- nĩ gĩthomo nĩ gĩthomo, Tondũ nĩ mũndũ ta- hell. mũndũ ta- ta- Ĩĩ. ta MP wa kĩharũ rĩ MP wa kĩharo thaa ici angĩkorwo he kĩndũ egũtũraga ndagĩrwo kĩharo-inĩ kĩu nĩ gĩthomo nĩ gĩthomo atĩ nĩ ũraigua ũkaigua thukuru ciothe cia kĩharo anga ciĩ na tairo cihana akandamĩ cihana akandamĩ cihana atĩa na ngwĩciria hau nĩho tũbĩragĩra ta atongoria ona kaba woe kaũndũ kamwe ũgatiga legacy ya kaũndũ kau kamwe gũkĩra Ĩĩ. ũnyitanĩrie maũndũ maingĩ na mothe gũtirĩ ma- kĩ- nyamũ ũrarĩkia no promises Ona he nyamũ ndaiguire arathondekire na mm. ona ndiĩ harĩa ĩrĩ no nĩ ndĩronete he mũthuri wĩtagwo Macharia wa Njoki nĩ mm. ndakwĩria korwo ya admin kũrĩa mwena wa Keno mm. ah, he nyamũ ĩrathondekirwo ĩretwo Kĩharo Vocational Training nĩ Training Institute mm-hmm. na angĩkorwo maramĩakire kuma scratch na ĩrakinya hau ĩrĩ kũringana na mbica icio ndĩronire eh, nĩ ma ndĩndĩ nĩ ageretie na ndĩndĩ nyoro ndakaririkanwo nĩ ũndũ wa gwaka bara ndakaririkanwo nĩ ũndũ wa gwĩkĩra thitima akaririkanwo nĩ ũndũ wa karaini kau kamuoire ga ga gĩthomo ga gĩthomo he twĩ nawe nĩ ira kana nĩ iyo kwarĩ ũmũthĩ kwarĩ angaiyo hĩndĩ twarĩ na naso a kuma kũrĩa Murang'a aratwĩrire thibitarĩ cia Murang'a cirakĩrĩra cia Kiambu na service delivery tondũ eh, service iria cira ofwo Murang'a ciĩ more efficient gũkĩra cia Kiambu Eh. eh, structure wise thibitarĩ cia Murang'a no cikorwo citarĩ thaka no ũhoro wa gũthondeka thibitarĩ na gũkorwo nĩ ta rĩu Murang'a general

eh, professionals mundu akinyite handu agakwira ni ingiri ingi prefer guthie kuruta wira muranga ri na no akia mburi Na nĩ arĩa aruta Kiambu. ati ana ruta aki ari arutirwo kiambu agithie muranga Ĩĩ. no arakwira muranga ri eh, waki eh, work condition is is more better than akeri horo wa kiambu Ĩĩ. another thing ni erega kuhanikira na no egatwarie tondu ni tu andu aria mwaragia na gavana kimani wa matangi na andu aria mwe thiini wa county government ya kiambu ndeto ta ici mukinyagirie eh, gavana nigetha akamenya comparison uria cihana nie ni njiraga gwikora handu hetagwo gati iguru Eh, Gatĩ gati iguru Igũrũ, ni barabara eh, Garissa ya Road. gũthiĩ- eh, Garissa road Eh. gati iguru ni handu bani muno tondu wi gati iguru waikuruka kuria kianda kundu gwitagwo macfast Eh. gukorwo kwi muranga county Ĩĩ. no wĩ gatĩ igũrũ na nahau mbere ũguo gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo handũ hetagwo ngũriba wĩ kiambu county Na mwena ũrĩa ũngĩ naguo nĩ Machakos. na mwena ũcio ũngĩ rĩu nĩ Machakos wahĩtũka Ĩĩ. NYS Ĩĩ. na handũ hau nĩ hamakirie mũno na nĩ ndaiguire ũndũ ũkĩnjĩkĩra kĩha mũno na ngiuga ndeto ici nĩ ndĩciaria Ĩĩ. tondũ twĩ na andũ hau rĩ mũndũ ũmwe augire akiuga ndaraigua wega arenda gũthiĩ hau ngũriba arorwo Ĩĩ. na arĩa othe marĩ nao makĩmwĩra "Ĩĩ, ndũgathiĩ ngũriba na marĩ andũ ka- karũndo Ĩĩ. Makĩmwĩra, "Ĩĩ, ndũgathiĩ ngũriba

ũraigua nginya ũkĩrwo ũgũthiĩ ũthondekwo burĩ na ũheo ndawa Ĩĩ. ĩno ĩngĩ ũkerwo kinya kĩndũ nĩ kũrĩho kwanja ndaiguire maugire marĩ very specific Ĩĩ. mũtumia ũyũ maugire atĩrĩrĩ ũgũthiĩ ũrĩhio kandi ciringi magana merĩ na ũcoke ũrĩ ũheo ndawa cia kĩndũ ta magana merĩ Ĩĩ. which means mũ- mũikari wa itũra rĩu atarĩ na ciringi magana matano rĩ Ndathondeketwo. ndegũthondekwo no kũrĩa ũrerwo kwanja era gwakĩrwo thiĩ kũrĩa ũthondekwo gũthondekwo no heo ndawa Ĩĩ. koguo wa- ithuĩ tu- ithuĩ tũgũkĩgana tũragana mũndũ ũgwĩtwo kang'andaĩ no ndeto ici nĩ igũtũkinyĩra ciratũkinyĩra Ĩĩ. tũkaigua ũrĩa kũrerwo na kũrĩa kũngĩ kũrakompe Ĩĩ. koguo arĩa moĩ ngavana wa matangi na nĩ tũĩ onake nĩ arĩ interest nene mũno na ũhoro wa, wa, wa, wa health Ĩĩ. nierwo guo nierwo atĩrĩrĩ okorwo nĩ ũhoro ũyũ wa kandi okorwo nĩ dispensary ici ciĩ mashinani nĩ cirorwo andũ aitũ matige gũthĩnĩka gũthiĩ gwĩtia mũndũ wa, wa, wa, wa icagi-inĩ ũkamwĩtia ciringi magana merĩ rĩ that's a lot of money mũndũ ũcio ndangĩona Ũguo nĩ kuga mũndũ ũcio athiĩ akahonera na kũu. Ta rĩu hĩndĩ ya alaunchaga UHC he kaũndũ augire na akĩngenia mũno akiuga thibitarĩ ciothe cia Kiambu rĩ cirenda cicinkwo eh, system-inĩ ĩmwe atĩ ũngĩthondekerwo Thĩka ũcoke ũthiĩ Rironi ũngĩthondekerwo haha Thĩka Thĩka nĩ general Ĩĩ, Ah, ĩĩ, ĩĩ, level five. level 5 ũthondekerwo Thĩka level 5 ũcoke ũthiĩ Rironi Eh, mũrimũ ũrĩa ũrathondekeirwo thĩka ndagĩtarĩ ũcio nĩ ekuona ategũtinda agĩkwĩra wamũhe tu namba yaku ya kĩa- ya thibitarĩ nĩ egũkuona kana namba yaku ya gĩbandĩ nĩ ekuona mũrimũ ũrĩa ũrathondeketwo ndawa iria waheirwo na tha ici akũrie nĩkĩ wagĩra angĩkorwo nĩ ndawa woka kuongererwo nĩ ekũmenya nĩ irĩkũ egũkũhe ũtegũtinda ũkĩandĩkithio maratathi maingĩ kana kĩ thatũ ĩyo yarĩ nyamũ njega mũno

egũtwarwo tigana nĩ kũrĩ thibitarĩ kana no atwarirwo Kiambu nĩ kũrĩ dispensary rĩu no atwarirwo Kiambu Ĩ, njuge nĩ dispensary ĩyo nĩ kũrorwo ndagĩtarĩ ũrĩa wĩ dispensary-inĩ ĩyo nĩ ekũhota kũingĩra system-inĩ ya health ya Kiambu county arore one mũrwaru ũyũ rĩ a diagonaicĩtwo na ABCD na nĩ ekũhota kũmũhe ndawa ĩyo yarĩ inya ĩmwe ya program iria ndonete ĩ nĩ ma

Ũtwarĩrie tũnga tũikare thĩ nawe ũ- ũ- ũ- aikari a Kiambu mamenye health system ya Kiambu ĩraruta wĩra atĩa Very true. Eh, tondũ hatirĩ hatirĩ ndĩra make sense atĩ gavana ena mbeca kang'ata araheo mbeca imwe na kĩambu gavana wa machakos araheo mbeca imwe na kĩambu no nĩ ũraigua services cia kaunti icio atĩ nĩ njega gũkĩra cia kĩambu na ũmenye nginya ona ũkĩaria ũkĩaria ũhoro wa kũheo mbeca rĩ Eh. Nĩ harĩ mbeca cia ici marogotaga. Ĩĩ revenue. Revenue. Ĩĩ. So nĩ ũgũkora ũkore nginya ona kaũntĩ ingĩ ciĩna ciĩna privilege gũkĩra iria ingĩ. True, ta Kiambu no ĩkorwo ĩ privileged gũkĩra Murang'a tondũ wa population. Population. Population wise me igũrũ na nginya ona marĩhi wise. Nĩ ũgũkora ũkore ũrĩa ũngĩthiĩ ũrĩhe parking Murang'a rĩ, tiguo ũkũrĩha nyamũ cia Kiambu. True. Mũraga nĩ ũkora rĩngĩ parking ndirĩ sure marĩhagia atĩa parking ona ndingĩkwĩra kana nĩ kũrĩhagwo ndio no ũrĩa ũkore rĩngĩ nĩ marĩhagia 50 Ĩĩ. no Kiambu woka Kiambu ĩna mataũni maigana ĩna mataũni mana mararĩhia parking ciringi igana rĩmwe tondũ Ĩĩ. marauga nĩ taũni nene wathiĩ Thĩka ũthiĩ Kiambu taũni ũthiĩ Rĩmuru taũni angĩona ti mana ũthiĩ Rũirũ

nyĩrĩ tũtiũĩ na twagĩte kũmenya tondũ tũtithiĩte kũu mũno na tũtirĩ na mũndũ ũratũhe information ya kũu na mũndũ ta kĩmani wa matangi nĩ ũndũ tũkoragwo kũu hĩndĩ ciothe ngũkwĩraga program ĩyo yake ya UHC rĩ nĩ augire tũũndũ tũingĩ twega tũrĩa tũngĩ streamline

Ciarĩ, uh, ngwĩciria nĩ araka level 4 cigana ũna Eh. tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ gacoro na nĩ kũrĩ bibirioni na nĩ kũrĩ level 3 anjũrĩ ona ndumberi nĩ kũrakwo level 3 Wow. na nĩ ambĩrĩirie gwakwo Eh. koguo nĩ njũĩ no harĩ itoĩ in eh, numbers nĩ Eh. cigana Eh. but nĩ njũĩ nĩ araka uh, level 4 cigana ũna uh, ya gacoro na nĩ ndĩrahĩtũkĩire hau mũthenya ũngĩ na ndĩrona nĩ njake biũ Wow. Eh, na ndumberi nĩ njũĩ tondũ nginya nĩ eh, nĩ ngĩkĩhĩtũkagĩra hau maita maigana ũna na ngona ĩ njake koguo nĩ irakwo Ĩĩ. rĩu rĩ eh, nasi ũcio twaragia nake rĩ atwĩrire atĩrĩrĩ structure wise kana kĩrũgamo gĩa thibitarĩ cia kĩambu cikuoya namba ĩmwe no ũhoro wa service delivery kĩambu ndĩngĩona namba ĩkĩringithanio na mũrang'a koguo nĩ tũkwenda twĩre gavana Ah, nĩ thengio mũno nĩ ũguo araka na nĩ Yes. ageretie no reke citigakorwo ciĩ ma building matheri citigakorwo ciĩ mĩako tu atĩ mĩako ĩho mĩthaka ya thibitarĩ no hatirĩ services ciĩkuo nĩ a a make sure kana atigĩrĩre thibitarĩ icio nĩ ciaruta wĩra na aikari kana voters a Kiambu County nĩ manjia kana nĩ ma- nĩ magĩa nä magä a na mwä hoko na thibitarä ciao Very true. Yes. Very true. na ngwĩciria no ũndũ ũngĩ tũgwĩka eh, nĩgetha tũkorwo na, na, na information cia kaunti citũ ciothe nĩ- nĩ- nĩ- nĩ tũrĩgeragia ku engage nginya andũ arĩa me kaunti ici ingĩ citũ arĩa tũtarĩ hamwe nao ta rĩu kũrĩa nyĩrĩ no tũkorwo tũgĩetha njamba ĩtagwo Muzito Charles Jama ũrĩa wa Nyeri Mohoro House. Nyeri Mohoro House Yes. nĩgetha nake agagĩtũrehe up to speed tũgakĩmenya nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere kũhanĩka Nyeri na ona andũ a Nyeri tũtiriganĩirwo nĩ inyuo na nĩtũgũka twĩke show ĩmwe kũu kwanyu Nyeri eh, na ona tũkorwo na andũ aigana ona kũu nĩtũrĩ nginya Mr. Wambogo ũrĩa wa Mount Kenya oh ya ya eh ndamo Kenya mau Daily sketch eh, Newspaper. da- daily newspaper na na othe no tũmethe Ĩĩ. nĩgetha rĩrĩ tũikare tũmenye atĩrĩrĩ bũrũri wa mũgĩkũyũ rĩ ũkinyĩte ha nyĩrĩ rĩ wĩra kũrarutwo atĩa Kĩrĩnyaga rĩ, nĩ tũigure- kũrĩa naikuru Ĩĩ. nĩ tũthiĩ kũrĩa girigiri twethe ya mũndũ ũgwĩtwo Nkiarie paparazzi. ingĩarie paparazzi kwanja ũcio akorwo e hakuhĩ mũno na ngavana Na wao ngavana. nĩ no Atwĩre atwĩre ũrĩa wĩra ũrarutwo mena eh, mũrata ũrĩa waku wĩtagwo atĩa tagwo kuria njitume kuria njitume Ĩĩ. na chiwa mista wa njohi onake njigua arĩ o naikuru na he ĩyo mũndũ ũngĩ wĩtagwo hinga hinga onake Hinga, njitume yes, Ĩĩ, yes, acio nĩ yes. megũtwĩra ũrĩa kũrathiĩ na he mũirĩtu bado wa kuma kuu eh, kĩrĩa kũu nyi- naikuru eh, harĩa gilgil etagwo mĩrĩ Mm. no rĩu we nĩ mũikari wa Kiambu mm. koguo cia Kiambu no arigwo no arigwo mũno cia kũ Gilgil eh. no nake no agĩtũteithĩrĩrie kũmenya rĩngĩ tokorwo nĩ ngwĩciria irio ũyũ mũno nĩ cia kũndũ gwĩgwĩtwo Kiambu eh. but either way tũtingĩaga andũ me Naikuru mm. tũtingĩaga andũ me Nyahururu tũtingĩaga andũ aitũ me Laikipia kũrĩa Laikipia nĩ tũrĩ eh, mũthuri twĩtaga Ephraim Efiraimu nĩ mũndũ ũrĩa akoragwo kũrĩa kwa Randiko na arũgamaga seneta seneta wa Laikipia na nĩ mũndũ wĩna a lot of information twari horo wa ciĩgiĩ governance na wathani koguo Ephraim nĩ tũgũkorwo tũgĩgwetha tuoka Kiambu no tũgwetha andũ aingĩ no na tũrunge nao nĩ tũgwetha mũndũ ũgwĩtwo Ndegwa ndegwa ndegwa uyu twitaga twitaga mwanake tumwitaga ndegwa uyu wa wa usta wiki hii oh etagwo rĩrĩ Mm. etagwo ndegwa wa ustawi hihi rĩtwa rĩu rĩngĩ rĩake rĩrora nĩkĩ ngũgĩ Ngũgĩ wa ndegwa, ndegwa etagwo ngũgĩ wa Eh, ndegwa. Eh, Mr. Ngoge ndegwa ustawi KE Eh. tumwethe nigetha tukorwo tukirunga igiri ithatu na nĩ warari nĩ wakũrĩa arari arari ũrĩa rari Eh. andũ ta kariuki wa kirugama twĩrĩ ũrĩa bũrũri ũrerimũtha koguo nĩ to keep the conversation going ona he mũthuri he mũthuri ũkoragwo na ũgĩ mũno ũhoro wa governance na structure cia government national government etagwo james mwangi James, James Mwangi. Mwangi ndiũĩ wa Equity eh James Mwangi akoragwo handũ hetagwo Kireleshwa eh base akoragwo harĩa Kireleshwa base na nĩ mathiaga hau magateretanga na athuri ũhoro wa wathani ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na nginya nĩ ataraga andũ ũhoro wa wonjoria onake no ngwĩciria no tũmwethe atũhe atwĩre kana nĩ arona bũrũri ũgĩthiĩ na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ eh, bũrũri ũyũ ũigĩte mũigithia ha eh, na nĩ kaunti ĩrĩkũ njega mũno kũigithia nayo kwanja kaunti ici cia cia- cia gĩkũyũ Eh. tondũ rĩu no ũkore requirement ciaku kũiga biacara kiambu ci igũrũ gũkĩra ũrĩa ũngĩiga Laikipia. ta rĩu kĩambu ona nĩ kũrarehwo thĩna mũno nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio Yes. tondũ nĩ ũrakora ũgakora kĩndũ gĩgwĩtwo licenses

ũkerwo nĩ ũrarĩha HELB, nĩ ũrarĩha takataka, nĩ ũrarĩha kĩ. Na thĩna ũrĩa mũnene ũkoragwo ho na niĩ nĩguo insistaga kuga, thĩna ti kũrĩha tax icio, thĩna nĩ atĩ ona wĩra ũcio mũrauga cirĩhĩrwo mũtiraruta. Actually ũgũkora ndĩna nduka yakwa, nĩ ndĩhĩire indo icio ciothe, no mũtaro wa takataka kana mũtaro wa maĩ mena gĩko ũrĩa ũgerete nja wa nduka yakwa ũtũire ũmburokete. Ona actually ndĩreroragĩra video ya eh, etagwo atĩa nĩ CFO kana nĩ CEO ũyũ wa Nairobi ũrathiĩ akĩnyitaga andũ mara- aya marathuguma Eh. Ah, mũndũ atĩ ena gĩko na kĩ no ta rĩu Nairobi ona nĩ tũkwanjia kũmũrĩka bara icio Nairobi ũrakora he bara gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka no ũteire Ya takataka takataka. ho no ũteire takataka ho Eh. he gacĩra ke thutha wa konja na hau konja haha Kenya mpia ciarũgamaga Eh. he gacĩra ke harĩa Kik Rock kanyitithanĩtie bara ĩno ya rũgongo na ĩrĩa ya Kĩanda Kĩrĩnyaga Road, tũcĩra tũingĩ mũno tũiyũrĩte matakataka. No rĩu CF ũyũ kana CEO ũyũ rĩ, handũ ambe eke ũguo acoke anjie kũ implement maũndũ mau, aranjia kũnyita andũ atĩ nĩ ũndũ wa gũte takataka, nao ta county government matigeretie gũthondeka eh, taũni ũndũ ĩtangĩteo takataka Eh, ngwĩciria mau nĩ maũndũ mamwe nginya thirikari yagĩrĩirwo nĩ kũrora ta rĩu we ũkĩrĩhĩra nduka yaku kana kambuni yaku ya gũthondeka iria ũkĩmĩrĩhĩra licenses ũrarĩhĩra tondũ nĩ ũrenda good service delivery na nĩkĩo ũrarĩha ũtekwĩhitha warĩhĩra bana yaku ya marketing ũra expect hau nduka yaku ĩrĩrĩ hatũre he hatheru ndũgũte takataka atĩ tondũ nĩ haroka gũtherio no takataka tondũ no nginya cingĩkorwo kuo kũndũ kwĩna andũ aingĩ rĩ nĩ ma make sure nĩ gũtheru Yaani no korwo ũrĩhaga o, some of the complaints andũ aya a biacara makoragwo nao nĩ atĩ marĩhaga maita merĩ tondũ ũkũrĩha county government Yes. nĩgetha ĩrute those services no ũcoke ũkore no nginya wethe mũndũ wa kando wa gũka gũkuoera takataka anga ka- kambuni fulani ya garbage collection gũka kuoya takataka rĩu ũkarigwo services ici cirarĩhĩrwo kĩ some of these things nä cia kå- kå- tũrenda tũrenda to encourage our people makorwo makĩiga mawĩra na makĩruta mawĩra no rĩrĩa wamwĩkĩra maũndũ atĩ nginya agĩkĩra gaposta kana ga signage hau nja Na wamo- gakuonania gakuonania wĩra ũrĩa aruta atĩ nĩ wambia kũmũrĩha mũndũ ũcio nĩ kũmuna ũramuna moko True. ũgakora mwanake mũnini wĩna tũbeca tũnini ũngĩrambĩrĩirie kũrugĩra andũ chipo handũ Ĩĩ. wamwĩkĩrĩra mawatho maingĩ marĩa mo nĩ mega nĩ ũndũ wa gũkĩrora ũhoro wa ũtheru na kĩ na kĩ no mangĩ wamwĩkĩrĩra mangĩ unnecessary Ĩĩ. wamũritũhĩria ũndũ nginya akora mũndũ ũcio ndangĩhota kũruta wĩra so maũndũ mau mothe nĩmo tũrega another thing nĩ ũhoro ũyũ nĩ ndaiguĩte ũkĩarĩrio na ũkerwo nĩ wahĩtũkio ndiũĩ ũrĩa gwathiĩte Ĩĩ.

na nginya ona ingĩ nginya ona acio acio health na andũ ti kũndũ atĩ nginya ũrathi gũthimwo nĩ ũthiĩ ũhe mũndũ ciringi mbeca cigana ona hau agũcainĩre mara- marũa mau rĩu ũgakora nginya nĩ very unnecessary but either way bũrũri no ũrerimũtha na maũndũ maya mothe no tũgũthiĩ tũkĩmarung'aga tondũ nĩguo kwagĩrĩire yes ningĩ ithuĩ ta werũ wa ndeto twĩ haha gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere kwarĩrĩria marĩa mekuo na gũkĩmũmenyithia atĩ Eh, tu- tũrĩ o hamwe Yeah. Ĩĩ, we wĩ o kũrĩa ũrĩ twĩre marĩa ũragerera twĩre county government yanyu yamũpromisire kĩ nĩ kĩ ĩkĩte ta rĩu he mũthuri kũrĩa online ũraruta wĩra mwega mũno ũretwo marara marara morara morara arathiĩ kũrĩa project cirĩ cia thirikari iria twerirwo nĩ cikwanjia nĩ cianjĩtie citianjĩtie ũmenye ithuĩ ta wananchi wĩra witũ ũkoragwo wĩ kwĩrwo atĩrĩrĩ nĩ tũgwĩka ũũ no tũtikoragwo na power ya gũbuata wĩra ũcio ũkinyĩte ha contractor ũyũ ũraheirwo wĩra ũyũ ũyũ no nĩ waku agirwo kũruta nginya rĩ arĩhĩtie mbeca cigana tũtimenyaga maũndũ mau nĩguo no rĩu morara nĩ aratwĩrire atĩrĩrĩ atĩ no ũthiĩ online eh, kwa araugire nĩ kũ nĩ kwa

angĩkorwo ngavana nĩ oka na amwĩra ũrĩa abata- areka buatai tũgũthiĩ na mbere na gũbuata na ta wĩ wero wa ndeto nĩ tũrenda kũmwĩra na ũma Ĩĩ. ithuĩ nĩ tũkwambia gũbuata ah, na county level na ona national level tondũ ũyũ nĩ bũrũri witũ na ici nĩ county citũ na no nginya tũ make sure nĩ ciarũgamia niĩ nĩ ndagĩkena mũno

kũrĩa US na thengio mũno nĩ aratũneanĩire ngia Eh, thiĩ na mbere na kũrathimwo na arĩa othe mararũgama na production ĩno itũ ndigũĩ kana cameraman witũ ndangĩhota kũrũgũgũtan nĩ angĩatana muonie ngia iria Alan aratũneanĩire Eh. na mũndũ ũgwĩtwo Paul Wagura